Meta nisimgħu l-kelma ambaxxata jew ambaxxaturi, moħħna spiss imur fuq binjiet majestużi u nies b'ilbiesi twal u l-ġlekkijiet. Imma meta nitkellmu fuq l-ambaxxaturi tal-qari, inkunu qed nirreferu għal ċelebritajiet lokali li jduru l-iskejjel u jaqraw lit-tfal. F'Malta għandna 30 ambaxxatur u ambaxxatriċi tal-qari, fosthom il-kantanta magħrufa Corazon. Li tkun ambaxxatur tal-qari jfisser li inti tagħmel eżerċizzju, aħna l-ambaxxaturi nagħmlu eżerċizzju biex innebbħu lit-tfal biex ninfluwenzaw lill-istudenti eh, fil-gost tal-qari. Jiġifieri jiena mmur fl-iskejjel b'mod volontarju, eh, naqra l-istejjer lit-tfal U t-tfal nipprova nanimuhom dawn l-istejjer b'tali mod li t-tfal meta jmorru d-dar jispiċċaw ikollhom aptit jaqraw jaqraw iktar milli milli soltu jaqraw. Jiġifieri dak hu l-iskop u x-xogħol tagħna bħala ambaxxaturi tal-qari. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ttellaħ ħafna u ħafna proġetti biex tgħin propju l-litteriżmu, jiġifieri biex tgħin lit-tfal, l-istudenti tagħna, il-ġenerazzjonijiet futuri tagħna jkunu aktar litterati għaliex aħna nafu li meta inti taqra, meta inti. Tħobb taqra, taf taqra, għalkemm huwa xi ħaġa bażika, però tiskanta mhux kulħadd jaf jaqra, hemmhekk għandek iċ-ċavetta għall-edukazzjoni imma anki għall-kreattività għaliex min jaqra aħna ngħidu ikollu l-ideat għax inti minn hemm iġġib l-ideat imbagħad għall-affarijiet l-oħra fil-ħajja. It-tfal ġeneralment jieħdu ħafna gost f'dawn l-attivitajiet, jiġifieri jiena immur hemmhekk daw għalihom ikun ippreparati għax ġejja xi ħaġa sabiħa, ġej avveniment sabiħ fl-iskola tagħhom u allura jkunu diġà ppreparati biex jieħdu pjaċir. Meta jesperjenzaw il-gost li xi ħadd jaqralhom storja għax daw titqies li ħafna mill-ġenituri llum m'għandhomx ċans lit-tfal jaqrawlhom l-istejjer, allura Għal ċertu tfal din tkun l-ewwel darba li xi ħadd qed joqgħod kwieti bilqiegħda f'mument rilassat fejn xi ħadd qed jaqralhom storja u tiskanta kemm jieħdu pjaċir u kważi jipparteċipaw, iridu jaqtgħu kif tispiċċa l-istorja. Ġeneralment it-tfal jieħdu pjaċir jaqraw stejjer li jkunu bl-istampi, iż-żgħar li niltaqa' magħhom jien jieħdu pjaċir li jkollhom stejjer illustrati sbieħ Iktar kemm ikollhom kuluri aktar jieħdu pjaċir jaqrawhom, jiġifieri dik l-iktar ħaġa li tattira, fil-fatt aħna nindunaw li ħafna mill-istejjer tat-tfal ikun fihom l-istampi. Imma mbagħad ninnota li li jieħdu pjaċir b'karattri ftit grotteski, pereżempju meta jkun hemm xi saħħara jew meta jkun hemm xi mostru, ninduna li li jieħdu pjaċir ħafna. Xi ħaġa li ssorprendejt ruħi Ukoll huwa kemm it-tfal huma, anke t-tfal żgħar, sensittivi għall-issues soċjali. Qed niftakar fi storja partikolari li kont qrajtilhom ta' Claire Azzopardi u kien fiha tema fuq il-mewt li kienet pjuttost tqila. Tiskanta t-tfal kif irnexxilhom xorta jifhmu dak is-second meaning tal-istorja, jiġifieri setgħu jifhmu anke l-isfond tagħha, il-messaġġi soċjali, emozzjonali u din hija xi ħaġa li sorprendietni, ġifieri kemm it-tfal mhux biss jieħdu pjaċir bir-rakkont fittizju l-fairy tale fiha, imma anke għandhom idea tar-realtà wara dawn l-istejjer. Ħafna tfal sfortunatament jillimitaw ruħhom għall-kotba bl-Ingliż. Tajjeb ħafna li inti taqra bl-Ingliż għaliex anke l-librerija tal-kotba bl-Ingliż hija ħafna ikbar. mill-librerija ta' kotba bil-Malti, imma il-lingwa Maltija ttina xi ħaġa oħra, l-ewwel nett tgħinna fl-eżamijiet u fil-kitba tal-komponimenti, fil-kitba kreattiva bil-Malti, tgħinna nispellu aħjar għaliex aħna meta qed nkunu soġġetti għal-lingwa miktuba, allura aħna qed naraw anke l-ortografija, imma anki biex aħna jkollna stejjer li jkunu miktubin dwar dwar l-istorja tagħna l-Maltin, jiġifieri meta jiena naqra kotba bil-Malti, sakemm ma jkunux traduzzjoni ta' kotba bl-Ingliż, ikunu ġeneralment ambjentati anke fl-ambjent tagħna, jiġifieri f'Malta, jkollhom karatteri li aħna nassoċjaw mal-Maltin. U allura kemm importanti li aħna t-tfal intuhom sens ta' identità wkoll tramite l-qari. U importanti li jkollna kotba tat-tfal bil-Malti illi lit-tfal iġegħluhom iħossuhom li huma parti minn xi ħaġa bħala Maltin bil-lingwa Maltija. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti,